Na mi xeweta hinkwenu vayingiseri va Munghana Lonene ku suka etindhawini ta ku hambana-hambana. Vayingiseri va mina lavo saseka, vayingiseri va mina lavo hlawuleka, ni mi xeweta hi vito leri nga le henhla ka mavito hinkwawo, vito leri ni ri rhandzaka, vito leri ni poniseke, vito leri cinceke vutomi bya mina. Ri nga vito leri ri nga le henhla ka mavito hinkwawo, vito ra Yesu Kreste, Hosi, Muponisi, Muhlayisi, na na n'wilanguteri wa vutomi bya mina ni rhandza na ku khensa nakambe mahungu ya misava lama ma nga ta ka hina hi awara ya nhungu ni khensa swinene ni nga si za ni ya kule ni lava ya ya hlaya rito ra xikwembu nakambe namuntlha ku sukela eka buku ya geneza chapter 26 verse 15 a hi yeneni hi ya hlaya rito ra xikwembu ku sukela eka buku ya geneza chapter 26 verse 15 yona yi hlayeka hi ndlela leyi yi ri swihlovo hinkwaswo leswi malandza ya tata ya yena ngi ma swi cerile enkarhini wa abrahama tata wa yena vafilista a va swi sivele va swi tata hi misava yi ri monihla nakambe yi ri swihlovo hinkwaswo leswi malandza ya tata wa yena ingi ma swi cerile enkarhini wa Abrahamu tata wa yena, Vafilista a va swi sivele va swi tata hi misava. Eyi, wa tiva, rito ra Xikwembu ri ya hi kaka. Rito ra Xikwembu ri na matimba. Laha hi nga hlaya kona la, Bibele yi vulavula hi Isaka loyi a nga tikuma hi nkarhi na nkarhi a cela, a cela swihlovo bibele yi ri loko a cela va ta va pfala loko a cela va ta va pfala loko va cela a ta va pfala futhi xa ku ni twisa ku vava ngopfu i ku a va ngo pfala ntsena bibele yi ri a va seletela hi ndlela liya ya ku a va lava ku ri a nga ha koti ku pfuka A va seletela, va teka ntirho wa yena wa kahle, va teka ntirho wa yena lowu nga teka masiku layo tala, va teka ntirho wa yena lowu nga teka nkarhi na nkarhi wa ku va a karhi a cela. Bibele yi ri va seletela. Twisisani vayingiseri va mina. Misava leyi yi na vanhu lavanene, kambe hi nkarhi wun'we yi na vanhu lava va nga na timbilu ta ku biha. Vanhu lava loko va ku vona u karhi u tirha u hiteka u nyika hinkwaswo, va tiyimiselaka futhi va tlhela va tithola eka ntirho wa ku pfala kumbe ku onha ntirho wa wena, kumbe ku onha leswinene leswi u nga le ku swi endleni. un'wanyana nkarhi wun'wanyana u kuma va tiyimisela ku va va pfala vukati bya wena kumbe va tiyimisela ku va va pfala bindzu ra wena leri u nga ri sungula hi ku vava leri u nga ri sungula u nga ri na nchumu nkarhi wun'wanyani u ni yingiserile muyingiseri wa mina ntirho luwa u nga sungula aka ntirho wolowo ku ri wena ntsena u ri kona ka feme yeleyo u pfunaka kambe loko van'wanyani va ta va lava ku onha hinkwaswo leswinene leswi u swi endleke hi le vuton'wini la swa humelela swilo kambe rito ra mina namuntlha ni lava ku vulavula hi mhaka yeleyi nge u nga heli matimba u nga heli matimba loko ku ve a wu swi kotile ku endla u nga tlhela u swi kota nakambe i dyondzo leyikulu leyi ni yi kumaku ku huma eka isaka ku loko va pfala a endla nakambe a nga heli matimba na swi tiva ku swa endleka nkarhi wun'wanyani loko munhu a disappointiwile evuton'wini kumbe munhu a khomisiwe tinga hi tingana nkarhi nkarhi wun'wanyana u kuma vanhu va ku tshembise swo karhi va va nga va nga hetisisi eku tshembeka ka ku eka switshembiso swa vona u hetelela u fika u nga ha lavi ku endla nchumu na munhu kambe ni lawo tana rito leri humaka ka xikwembu namuntlha leri ri nge u nga hlambi mavoko u nga lahli mavoko u nga lahleli thawula ri nga ta nakambe Swa endleka nkarhi wun'wanyana u ve na norho lowu kulukumba lowu a wu nga ri na ku kanakana ku i Xikwembu xi nga ku nyika norho lowu, ku i Xikwembu xi nga ku nyika xileriso lexi, ku i Xikwembu xi nga ku byela ku sungula. Hikunene u tlakuke hi ripfumelo, u endla hikuva u twile rito ra Xikwembu. Kambe u hlangana na swin'wanyana swi endla leswaku u lahla. Thawula, u lahla norho wa wena. Kambe ni ta na rito ra Xikwembu namuntlha, ni ri, U nga hlambi mavoko, makwerhu wa mina. Tlakuka u landzelela norho wa wena nakambe. Va tele na le Bibeleni lava lo va nga twa rito ra Xikwembu, ku fana na va Petro. Va nga twa Yesu loko a ku ka vona, loko Petro a ve na ku navela ka ku va a famba ehenhla ka mati, a kombela yesu a ku xana ni nga ta ke yesu a ku tana bibele yi ri loko a sungurile a ri xikarhi ka riendzo ra yena a va tela hi ku kanakana kambe a nga lahlekeli hi norho wa yena a nga lahlekeli hi norho wa ku va a lava ku fika lomu yesu a ri kona yesu a n'wi pfuna a kota ku fika lomu a fanele a fika kona Swa endleka nakambe u ni yingiserile, u ku, Xikwembu, ni kombela vukati. Ivi u hlangana na ntombhi yi ku khomisa tingana. U nga fiki, makwerhu wa mina, laha u tibyelaka ku hikwalaho ka ku ku ve na ntombhi leyi nga ku khomisa tingana, wena u nge he pfuki u teke nsati. A hi ma ku navela ka Xikwembu hi wena. Vavasati hinkwavo a va fani, ku fana na ku vavanuna hinkwavo a va fani. u nga pfumeli ku va hi ku va u khomisiwe tingana hi munhu un'we u vhela u hlambela vanhu hinkwavo mavoko hikuva vanhu a va fani swa endleka nakambe muyingiseri wa mina u ri twile xikwembu xi ku vita ku va u ta endla ntirho wo karhi lowu xikwembu xi nga ku vitela wona A wu na ku kanakana, xin'wana na xin'wanyana laha u nga kona xa ku byela ku Xikwembu xi lava ku tirha ha wena, xa la ku byela ku Xikwembu xi lava ku ku tirhisa. Kambe loko u languta swiyimo leswi u nga hlangana na swona, hinkwaswo swi ku byela leswaku u lahlela thawula hansi. Nkarhi wun'wanyani. lava u nga sungula ntirho na vona ku va vona va tlhalaku va seletela ntirho lowu u wu sunguleke ni ta eka wena muyingiseri wa mina ni rito ra xikwembu ri ri ka wena u nga lahleli mavoko u nga lahleli ntirho wa wena sungula nakambe hi vito ra yesu halleluya swa endleka na nkarhi na van'wanyana mi ni yingiseleke mi sungule na vukati mi byi sungule byi sungule byi ri lebyinene kambe loko mi hleketa kahle mi ku we mfundhisi a wu swi twisisi a wu swi twisisi leswi ni nga hlangana na swona evukatini ni tsana rito ra xikwembu namuntlha ni ri mi nga lahleli vukati bya n'wina mi nga hlambeli vukati bya n'wina mavoko u kona yesu loyi a kotaka ku pfuna lava mbombomelaku wa swi kota ku va a mi khoma hi voko a mi kotisa avukoni avukatini byelebyo swa endleka un'wanyana a ku mina a ni na nkingha vukoti vukatini bya mina kambe n'wana wa mina mfundhisi a wu n'wi tivi leswi a nga swi endla swa chavisa tingana leti a nga ti tisela ndyangu wa ka hina ta chavisa kambe ni ta na rito ra xikwembu namuntlha ni ri n'wana wa yoloye manani wa mina mi nga n'wi hlambeli mavoko wena tatana la nga yingisela loyi a nga na n'wana loyi a nga n'wi khomisa tingana ni ri mi nga n'wi hlambeli mi nga mavoko mi nga seleteli mi nga seleteli mi nga sukeli n'wana yoloye xikwembu xi mi langutile ku xana mi ta endlisa ku yini n'wi tshineleleni nakambe n'wi kombeni tintswalo n'wi kombeni rirhandzu n'wana yoloye lava va swi tivaka va vula mhaka leyi va ri vana vana famba tisiteji swinharhu evuton'wini bya vona loko n'wana a ha sungula u lava mana wa yena u lava tata wa yena ni pfumeleleni ni yiva ku a ni nga yi kona ndlela leyi kambe ni pfumeleleni katsongo ni vulavula na vatatana mi swi tiva ku n'wina vatatana ku n'wana un'wanyana na un'wanyana u lava tata wa yena twisisani ku vuxaka bya n'wana na tatana a byi humeleli automatically a byo humelela ntsena ntsena byi lava munhu a byi aka byi lava munhu a teka nkarhi a tshama na n'wana byi lava munhu a teka nkarhi a vutisa n'wana swivutiso loko lava va swi tivaka va vulavula va ri ku na vatatana va mune va ku hambana ku na tatana loyi a nga koho kambe a nga pfuni nchumu ku va na tatani loyi a nga riki kona ku tlhela ku va na tatana loyi a nga koho a tlhela a ri na vuxaka lebyinene na n'wana wa yena Na kombela, muyingiseri wa mina, mi nga pfumeli ku va n'wina lava mi tivaka Xikwembu mi fana na n'wana loyi mi nga viki na vuxaka na yena. N'wana a nga kurisiwi hi mali, n'wana u kurisiwa hi rirhandzu. N'wana yoloye a mi pandzisaka nhloko, n'wana yoloye a mi endlaka leswaku nkarhi wun'wanyana navusiku mi nga tleli, Wo lava rirhandzu ra n'wina, wo lava n'wina mi nga n'wi heleli mbilu, wo lava n'wina mi khinsama hi matsolo mi ku, Xikwembu, n'wana loyi u nga ni nyika yena loyi, tivonakarise evuton'wini bya yena. Twisisani laha, Xikwembu xa hina i Xikwembu lexi xi nga heleliki munhu mbilu. Loko Xikwembu a xo hi helela mbilu, van'wana va n'wina ingi mi nga ri kona. Loko Xikwembu hikunene A xi nga ri Xikwembu xa Musa, van'wana va n'wina ingi mi nga ri kona laha mi nga kona, ingi mi nga fikelelanga laha mi nga fika kona. A nga kona na wun'we emisaveni loyi a nga tibaku xifuva a ku, Mina ni leswi ni nga swiswona hi matimba ya mina, kumbe ni leswi ni nga swiswona hi ku va ni lulame ngopfu, kumbe hi ku va ni swi kota ngopfu. Un'wana na un'wana wa hina, loyi a swi tivaka na loyi a nga swi tiviki, u lo tsetseleriwa hi tintswalo ta Xikwembu, hikuva Xikwembu lexi mina na n'wina hi xi khongelaka i Xikwembu lexi tsetselelaka. Hi leswi ni endlaka leswaku ni vuya ni ku ka n'wina ni ku mi nga hlambeli munhu mavoko. Na swi tiva ku swo endleka mi tihlangane nkarhi wun'wanyana, na mi tirha na vanhu vo karhi va nga mi khomi kahle mi vhela mi ku mina ni nge he pfuki ni tirhe na munhu swa endleka nkarhi wun'wanyani a mi pfule ndyangu wa n'wehe mi ku ni pfulela vana lava hikuva a va ha ri na vatswari mo ni va teka ni va hlayisa kambe va mi jikela Mi nga pfali minyangwa ya n'wina hi ku va munhu wun'we a mi khomise tingana. Loko Xikwembu xi mi nyike mbilu ya ku va mi pfulela van'wanyana minyangwa ya mindyangu ya n'wina, hi leswi Xikwembu xi nga langutela ku va mi swi endla. Xikwembu xi karhi xa mi vona. Xikwembu xa swi kota ku mi hakela hikuva hakelo ya leswinene leswi hi swi endlaka a yi humi ka vanhu. A ku na na munhu na wun'we emisaveni loyi a nga na matimba ya ku hakela mitirho leyinene leyi mi yi endlaka. Tihakelo ta hina hinkwerhu ti huma eka Xikwembu. Tihakelo ta hina hinkwerhu ti huma eka Xikwembu. Xana loko munhu a hele ntamu, loko munhu a titwe a lahlele thawula, i yini leswi a nga swi endlaka ku va a tlhela a pfuka nakambe? a endla nakambe kumbe a sungula nakambe xo sungula tidyondziseni ku va mi tlhelela exikhongelweni xikhongelo xi endla leswaku loko munhu a tsanile a nga ha ri na matimba a kota ku tlakuka nakambe ni vona loko ni hlaya bibele ya mehe ni vona yesu a fike a getsemani a fike laha a titwa ku a nga ha ri na matimba a swi twa ku ri khapu leyi a yi ri kuteni a yi tika a swi twa ku ni nge swi koti bibele yi ri a wa hi matsolo a rilela xikwembu xa yena a nga tumbeteli xikwembu a ku we hosi ni nge swi koti ni hele matimba rito ra xikwembu ri hi byela ku xikwembu xi rhumela ntsumi ya ku tiyisa Ni pfumela ku na n'wina sweswi, loko mi karhi mi tshembekela Xikwembu, mi vulabyela Xikwembu ku suka endzendzeni ka mbilu ya n'wina, mu ku, Xikwembu, ni ringetile, kambe ni twa ni tsandzeka, ni hele matimba. Loko mu ku, Xikwembu, ni pfune, Xikwembu xa swi kota ku mi nyika matimba lamantshwa. Xikwembu lexi mina na n'wina hi xi khongelaka i Xikwembu xa matimba lamantshwa. Xikhongelo xi na matimba, muyingiseri wa mina. Mi nga pfumeli. Ku va na la a mi yimela xik-, a mi yivela xikhongelo, hikuva loko mi nga ri ni xikhongelo a mi na matimba. Xa vumbirhi lexi munhu a fanelaka ku va a dyondza ku xi endla i ku va a languta ndzhaku, a hlaya leswi Xikwembu xi nga n'wi endlela swona. Loko hi hlaya Bibele hi vona Davhida a ri munhu loyi a ti tolovete ku hlaya, Leswi Xikwembu a xi n'wi pfune hi swona. Ni vona Davhida loko a langutane na Goliyati, a languta ndzhaku, a ku, Mina Goliyati a ni n'wi chavi. Hikwalaho ka yini na? Hikwalaho ka ku siku rin'wana ni hlule bere, siku rin'wana ni handzule nghala hi mavoko ya mina. A ku, Na wena ni ta ku langutana na wena futhi ni ta ku hlula. hikuva xikwembu lexi nga le ka mina i xikulu ku tlula leswi nga le handle ka mina muyingiseri wa mina yehovha loyi a nga le ka n'wina u nkulu ku tlula ku tsandzeka loko mi nga hlangana na kona kumbe ku tlula swiyimo leswi mi nga hlangana na swona Ni rhandza ku mi khongelela namuntlha ku loko ma ha tibyela ku ni ta sungula nakambe na khongela hi vito ra Yesu ni vula leswaku mi ta humelela vukati bya n'wina byi ta humelela loko ma ha ringeta nakambe ku va na vuxaka lebyintshwa lebyi nga ta mi fikisa evukatini Hi vito ra matimba ra Yesu ni vula leswaku byi ta humelela. Loko ma ha tibyela ku mi ta sungula ntirho nakambe, mi ta tlakuka nakambe mi lava ntirho, na swi tiva ku va nga va mi hlongole ntirhweni, kambe a swi vuli ku mi vhela mi tshama hansi mi petsa mavoko. Na mi khongelela hi vito ra matimba ra Yesu, sikimani, Mi tlhelela mi lava wun'wana ntirho, Xikwembu xi mi lulamisele wun'wana. Swa endleka mfundhisi wa mina, van'wanyani va pfale kereke ya n'wina. Sungulani nakambe, hi Vito ra matimba ra Yesu. Amen.